Nawr, o'n i fod, wythnos yma, yn hyfforddi gyda tîm Cymru, yn dangos iddyn nhw sut i chwarae'n dda am 80 munud yn hytrach na jyst rhyw bum munud ar y tro. Ond yn hytrach, fi yn iste fan hyn, yn chwilio am clips, nid jyst ar y cyfer chi, ond hefyd Gary Slaymaker! Drychwch nawr, y ddoi o'n i fan hyn, dyma big hairy bikers ar ôl nhw shafio. Alright! Alw f'deiliau! Alright! Yym, Gary, yn amlwg, ti'n gwybod, Fi'n broffesiynol, hoffi wneud yr ymchwil, fi'n gwybod ti'n dwli ar ffilmiau Lord of the Rings. O, wrth fy modd, Sylw. Pam wyt ti, ti dal yn casáu nhw, wyt ti? Ydw. Ond o'n i'n clywed bod ti wedi wneud, hynny ydi, ti'n broffesiynol, mi wyt ti yn yym rhoi dy farn ar ffilmiau, felly ti 'di da- watsho'r extended versions o'r tri ohonyn nhw nawr, yn do? Ie, ma' 'na fe, wastraffes i dair awr o bob ffilm yn y sinema, Ie. a wedyn brynes i'r extended director's cut ar DVD, achos er bo' fi'n casáu nhw, fi'n gwybod bod nhw'n bwysig i genhedlaeth trist iawn. Y peth yw, achos, yy, mae'r ffilmie Lord of the Rings, nag yw rhaid yw dwyn golygfeydd Star Wars a rhoi hobbits mewn dyn nhw. Ie, fe na beth yw e, ie.
Fi'n gell- fi'n hoffi'r coesau gyda hobbits, sy'n gwneud fi deimlo fel fi, ti'n gweld. Fi'n hoffi nhw dau, bois tal neu'r hobbits, nag yw e. Yym, i ni, i fi wedi bod yn edrych am clips, a fi wedi ffindio, yym, boi yn siarad yn arbennig i ti, achos bod ti'n hoffi Lord of the Rings, boi yn siarad Elfish, yy, fan hyn. Ie, fan hyn, drych- wps. Dyma ni fan hyn. Hen fechgyn Ddoniel.

Helo, dwi'n galad. O, mae tensio gwyneddol na, mae'n stopio'r G-forces a cymryd drosodd. Ond beth sy'n diddorol ydy pan mae'r G-forces yn cymryd drosodd, mae hwn yn convoluted iawn, pan mae'r G-forces yn cymryd drosodd, mae o tipyn bach fel rhywun yn gwylio fi ar uned 5. Na ddangos chi nawr. Mae'r boi yma fan hyn nawr, mae'n dal i ein, a dal y cyrren i wyneb o, ac yn dal o. Da iawn! Gwrthsefyll y G-forces. A dyna ni. A dyna beth sy'n digwydd os nag ych chi yn cael o'r Winter Chief. O hwnna, fel gwylio anner cyntaf y gêm Cymru yr Alban. Yym, Gary, fi'n gwybod, um, fi'n neud sport o dy ben di'n aml iawn. Wyt. Gary Slimig yn methu gyrru. Dwi'n meddwl bod o'n sweet. Yeah, so. Y reswm pam o'n i wedi clywed oedd achos oedd y ti A nei di ffrindie ti chwerthin a mwy gallu cael lifft ti bob man. Mwy na dim, ie. Na, na'r esgus penna, ie. Felly ma' dy gomedi di'n deillio diogi felly, yn dydi? A sgrowndio? Ma, ma' bron popeth yn 'y mywyd i'n deillio o, o ddiogi. Ma, Ond ie, yym, odi, mae'n wir. wrth gwrs, ma' gyrri, mae o'n grefft, mae o'n anodd, fi'n deall pam ti'm isio pasio dy brawf. Ma' 'na boi fan hyn nawr, yym, gathon ni ffilmio yn car park uned pump yn Gynarach. Yym, drychwn fan hyn nawr, hot dog perffaith, 'di bod yn ofalus iawn, neu' siŵr bo' 'na digon o le yn y maes parcio. Gweld hwnna? Da iawn, dim problem o gwbl. Wei! Felly, byddwch yn ofalus, da chi. Um, ti wedi trio seiclo, ges ti ddamwain fyna fyd, ynddo? Do, do, un o'r
mwyaf cas ges i ers blynyddoedd. Do, nes i drio uh, mynd hi bob uh, car wedi parco a droi es i'r olwyn flan bod i o'n mlaen i fel a, ath gweddill y bleic, bleic blaen ais i dros ben y bariau. Oh. O'r ffrwc, fwr es i'r mhen i'n erbyn llawr gyntaf yn ytrach na rhywbeth pwysig. Diolch beth am hynny. Mae seiclo wrth gwrs yn beryglus iawn, pidwch trio hwn adre.

gyda muscles yw e, yndyfe? Jyst, jyst yn mor dôl yn, yn gweiddi ar ei gilydd a wedi dyrnu ei gilydd. Briliant, briliant. Um, mae yna ma na dywediad ymladd, ymladd fel cath a chi. Yeah. A ni was yn meddwl, wel, sy'n gweithio, chi'n gweld nhw'n ymladd yn fawr iawn. Ond mae gyda ni codwm reslo fan hyn. Drychwch ar y ddoi mae nawr. Hey! Fel un mae cath a chi. Ond mae o'n neud, mae, mae gath yn neud move reslo nawr, achos Ti'm wedi cael digon nawr. Ife pinio lawr maen nhw'n cael ei alw chokehold yna? Chokehold. Chokehold. STF John Cena yw hwnna. Ydy. A wedyn mae'n dal o lawr a mae ci yn neud y tri tap. Ydy. A barod. Brilliant. Ydy. Submission. And the winner by submission.
O, dechrau eto.
Na ni. Fantastic. Gyflym iawn, mae gynnau glip o Chewbacca. Reit. Trumpet swnio'r Chewbacca. Dim yn fôl o gwbl. Diolch yn fawr iawn i ti Gary, newydd yn y we, Gary Snake a Daniel Glyn. Diolch.